nyũmba itũ ũyũ nĩ jn kariũki oro rĩngĩ ũka tũthiĩ ya mũndũ ũmwe ĩthiagĩrwo gũtuka na ũmũthĩ ndĩrenda gũtũgĩria ndũire itũ tondũ he ũndũ ũthiĩte ũgathiĩ ũkaigua tarania maratarana thikũ ici rĩ na makĩria mũno andũ manyitanĩte na kũrehe ndiũ kana nĩ ũthũngũ kana nĩ ũrĩu nĩ athomia njata cia kĩrĩu ndiũ ũrĩa maracithoma ũkaigua makiuga atĩrĩrĩ atĩ ona ũngĩgĩa na kĩoneki gĩaku rĩ tiga kwĩra mũndũ so ũkaigua mũndũ aũgĩ akiuga "Ah, family ona ti rĩu ona kaba mũrata gũkĩra family ũkaigua na mũndũ ũkũĩ ti mwega na nĩ ũthiaga ona kũruta diaspora kũrĩa tũikara ngwĩra njikara diaspora ũkaigua mũndũ ũroiga ah niĩ ndiendaga kũruta wĩra kũrĩa mĩ kenya ĩkoragwo ona ndiendaga gũthiĩ kanitha cia mĩ kenya tũmaũndũ ta tũu na maũndũ mau mothe nĩ makonainie na ndũire itũ na mwene nyaga nĩ arĩ tha

ndũire ndĩgacoka gũthomwo rĩngĩ nĩ gwĩkwo nĩ gũtũra ũrĩa tũratũra nĩguo ndũire mwana akona ũrĩa mbũri ĩrathĩnjwo akamenya gũthĩnja akona ũrĩa athuri maikaraga aikarage guo ndũire nĩ gũtũrwo ĩtũragwo ti gũthomwo ũguo tũramĩthoma rĩu rĩu rĩ Eh, ũngĩciria ũhoro wa ũrĩa twaikaraga tene rĩ kana ũrĩa maithe maitũ maikaraga rĩ ũiguaga nĩ kwakoragwo ngwatio atĩ mũgathiĩ mũkoina kĩrĩti kwa ng'ania rũciũ mũkaroka mũka- mũgathinga nyũmba kwa ng'ania mũgaka na mũgathinga ngwatio maũndũ mau mothe uguo niguo mundu mugikuyu aturaga na riu ri ungirora kiria gituritie nginya atumia aitu na makaiga micie hindi ria ringi arume mathie maremererwo kana mm, you know ona kwĩ mbara nĩ mathire mau mau mathire kũrũa kana atumia matũragia na ũguo ũkaigua nĩ magĩire na ngwatio nĩ magũrĩra ũyũ ikombe nĩ magũrĩra ũyũ no o o ũrĩa marĩka

ukaigua mau mau marathiĩ makarũa makeheana mĩĩrĩ yao makehotha nigetha matũrĩre nigetha tukona wĩyathi na maragia ũhoro wa ciana ciao njiarwa ciao nĩ ithuĩ ici- nĩ ithuĩ twĩkuo rĩu maragia ũhoro wa ciana ciao koguo hata kuona mũndũ ũraheana ũmũthĩ eciria atĩ nĩ ũkaigua makiuga giving back ũkona tarĩ kiugo gĩa gĩthũngũ ta, ta mareka ũthũngũ aca mareka o ũrĩa aciari aitũ mekaga na noguo monetio no aciari ao ũngĩthiĩ wenjenjere nĩ kĩrĩra twarigirwo koguo tũkĩrigwo ithuĩ tũkĩrigwo thakame itũ nĩ ĩrĩkũ na twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩka ta dna itũ ĩrĩa tũraragia ũhoro wayo Ũthi- ũngĩthiĩ eh, ũ- youtube ũrore eh, ma- mĩario ĩrĩa tũkoretwo tũkĩaria nĩ ũkuona maũndũ mau twaragia koguo rĩ ũndũ ũcio ũgakora ũgakwĩra atĩa ugakwira ati ona hindi ria urathi ukona andu kwagĩa na kaundu makanjia ka whatsapp group maundu ucio noguo ria twekaga wa gwikanira maundu wa guteithania ti whatsapp irarehire undu ucio aca

nĩ ũndũ wa wendo o ũcio na ũcio no again no wa Africa atĩ it takes a village ona andũ acio magĩtũmwo thukuru ciana igĩtũmwo thukuru kaigua nĩ harambĩ cirekwo nĩ andũ makahotha mbeca nyingĩ mũno magatũma mwana maũndũ mau mothe no ngai witũ agĩtũririkania nĩ ithuĩ a agĩtũririkania mwana ũyũ no wa- no- no- no wa kĩ mwana ũyũ nĩ wa eh, nĩ wa- nĩ- nĩ- nĩ- nĩ wanyu nĩ wa- nĩ wa itũũra arerwo nĩ itũũra rĩu nĩkĩo ũraigua ngiuga kaingĩ kaingĩ tũtige kũrũmĩrĩra ũndũire wa mũthũngũ tondũ ũndũire wa mũthũngũ nĩ mũũru ũndũire wa mũthũngũ nĩ nĩ- nĩ- nĩ mũ- nĩ mũciarithanio wa mbeca onaga mũndũ arĩ mbeca ũndũ wothe nĩ mbeca akũrora akona mbia

meteithie nao na mĩgũnda yao magĩthamagia andũ matware icagi hĩndĩ ĩyo nĩguo nao andũ arĩa angĩ maraheana mĩgũnda yao ya kwa mathukuru ya kwa makanitha ciana citũ ithombe make wega ũcio tũtirĩ hĩndĩ tũngĩũrĩra ũcio nĩguo na mau nĩmo maũndũ marĩa ũrona rĩu ndũire andũ magĩhĩndĩ ya marerwo ndũire itũ ndũire itũ cokai ndũire-inĩ itũ

hä ambĩrĩria sako harĩa hä ambĩrĩria what- hũthĩra whatsapp group ĩno twĩkĩona ũgĩ ũcio tũtige gũikara ta ta ta aturi arĩa tene ĩ aturi aturi na ahũngia mĩtĩ ya tene rĩ marĩ hitho mũno no aturi a mũrĩmo a mũthũngũ na hongia mĩtĩ yao mathire mamenya mũndũ amenya kũhũnga mĩtĩ kana amenya ũturire ũndũ ũcio ũkaikĩrio kĩrĩndĩ kĩrĩndĩ nakĩo gĩkohĩga gĩkamenya hĩ ona to rũhiũ rwa njora no tũthondeke no tũthondeke ona mũcinga na cuma ĩyo no tũthondeke na kĩna kĩngĩ no tũthondeke ona ngari no tũthondeke igera cia mũthemba ũyũ no kana ũyũ ũngĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ waikĩrio mũingĩ na tondũ ĩ njũhĩga yanyu harĩ erĩ rĩ njũhĩga cianyu cianyita ũndũ ũcio ikaũtheremia na njĩra nene mũno koguo hitho ũndũ ũyũ tũratinda tũkĩrwo gũkũ atĩ atĩ wĩna kĩo nĩ kĩndũ kere mũndũ ũcio nĩ ũthũngũ ũcio nĩ ũthũngũ na nĩ ũthũngũ wa ũrimũ nĩ ũthũngũ wa ũrimũ ithuĩ tũtũirio nĩ ithuĩ tũtitũirio nĩ niĩ kana wee tũtũirio nĩ ithuĩ twĩtũragia tũrĩ othe na mwene nyaga witũ gũtũ gũtũthaĩrĩra

na ithuĩ ndũire itũ no ĩtũtũrie no no ngĩthoma mabuku nĩ ũigua Afrika hĩndĩ ĩrĩa gĩtho- kwĩ hĩndĩ gĩthomo gĩokaga gũthomwo Afrika kwĩ hĩndĩ atĩ mũndũ ũrĩa warĩ mũtongu mũno thĩinĩ wa thĩ woĩkaine Mansa Musa arĩ wa Afrika andũ acio tũrĩ o thakame yao ndũkariganĩrwo tũrĩ o thakame yao ũgĩ ũcio tũrĩ o naguo no wĩ ndũire-inĩ itũ nĩguo hithĩtwo mabuku-inĩ maya marandĩkwo rĩu ma ndũire itũ tũmathome tũmathome na hinya na nĩ tũgũteithĩka mwene nyaga ndarĩ hĩndĩ arĩa atũtiganĩria nĩ ithuĩ tũmũtiganĩirie tũmũcokerere tũcokerere ndũire itũ twĩmenye na nĩ tũgũtherema thayũ

ũthereme ũgũthiĩ ũtũngane na kahĩĩ kogĩ kana kairĩtu gaitũ kogĩ ũndũ ũcio ũtuĩke wa kũguna rũrĩrĩ ũtuĩke wa kũguna bũrũri ona kana thĩ nĩ ngatho rathimwo thayũ thayũ thayũ